Bjale ke tlo latela mokgwa wa go hlaloša tsela yeo dijo di tlogago ka molomong le go gatelela tsela ya dijo mo sekgobeng sa ka gare ga mpa. Eupša se re ka se bonago mo godimo le ka godimo ga molomo, meno le go gola ga phoofolo, re na le sekgoba mo dipounameng le marameng gare ga meno le marinini. Ke moka molomo, O ke molomo wa nnete gare ga molomo le leleme, le go katološetša morago. Gomme se ke se arotšego moo le seo ke se bontšhago ke peakanyo feela ya magalagapa a boleta ao maemong a go hema a ka fase ga lelengwana ge phoofolo e metša. Ge nka bontšha ka go goga dijiriša tše gare, o ka bona gore mešifa ya ka go la ngele le la go ja ga magalagapa e ya kopana ka go tswalela karolo ya ka godimo ya lešoba la mogolo, Ka gona dijo di ka se ye tseleng, eupša di ka ya feela ka tsejana ya dijo. Ka mo phoofolong tsela ya dijo e ripilwe gape e tšwela pele gomme re ka bona tsejana ya dijo mo tseleng ka molaleng. Bjale tsela ya tsejana ya dijo mo gareng ga re e bone tekolong. Re dirile seo go ditokelo tše dingwe tše dintši. Ke tla tšwela pele ka go ela hloko dibopego sekgobeng sa ka mpeng. Re swanela ke go kwa ka menwana kgauswi. Le tlošitše karolo ya mokokotlo. Gomme seo ke gore baithuti ba bee diatla tša bona ka moka ka gare, le go kwa ka gore nepo ya mošomo ke go tsenya ka diatla tša ditlafo le parafini ye e lekanego ka lehlakoring la ngele la go ja, gomme o kwe dibopego ka moka tšeo o swanelago ke go di latela. Ka mantšu a mangwe, go tloga ka tselana ya dijo go ya ka gare karolong ya mpa ya kwa morago ga letswalo, sebopego se dirilwe. Baithuti ba swanetše go kwa karolo ya dimpa e e lego morago. Tsela e tee ya go utolla karolo ya mpa ya kwa morago ka thoko ya le go sobelela, ke go leka go latela karolo ya mathomo ya lelana mafelelong a mmele go fihla ge o fihla mo o rurugilego ye e lego fase mola ka lehlakoreng la fase la sebete se se thuša go latela tsela ka moka se e tla ba karolo ya mathomo ya lelana e tla ba karolo ya bone ya lelana Gomme ge o bula se, o ka bona mola go ya go karolo ya bone ya lela. Karolo ya lelana e ka letsogong la go jela karolo ya bone ya lela. Gomme se e ba karolo ya lelana mo morumong. Ge ke emiša se morumong wa moela wa mala, gomme mohlomongwe go kaone ge nka e gapeletša go tšwa lehlakoring la letsogo la ngele. Mola o ka bona karolo ya lelana la karolo ya bone ya lela. Ke ya go bušetša se morago. Bjalo dijo di tla ya karolong ya lelana, morago karolong ya bone. Go na le karolo ya lela, gomme karolo ya mafelelo ya lelana ke karolo ya lona ya boraro. Ye ke karolo ya boraro ya lelana, yeo dijo di sepelago ka yona ka go karolo ya lela, karolo ya bone ya lela. Morago e tšwela ka ntle go putla karolo ya mathomo ya lela, yeo nka bontšhago feela karolo ya mathomo ya lela mo. Gomme re ka bona karolo ya lela ka moka, gomme ge nka bula se, ye ke letlalwana la mpa. Re bona ka mo karolo ya mathomo ya lela e tšwelago pele. Ye ke sebudula. Re tlišitše lerapo la kgoto go bona letheka. Go akaretša go tšwela pele ga nnyane mo mogodung. Ge mogodu e le sebopego se mo gare ga matsogo a ka, re bona mometšo e bile karolo ya setho sa mpa e gona ka mometšong. Mogodu ka moka o lokologile ka gobane o lokologile ka ntle ga mometšo. Letsogo dula ka thoko le ka gola go jala mogodu. O ka ya pele gomme o ka kwa karolo ya boraro ya mpa. Diteng tša mogodu morago mpeng se sengwe le se sengwe se bulegile go fihla sekgobeng sa mpa. E tšwela pele, Gape o ka bona karolo ya boraro ya lelana e eya sekgobeng sa mpa. Gomme ga re na le mohlala woo, ka gore ga se ra e bona. Sebopego sela ke karolwana ya tlhalenama, ka gona re bona gore di tla thuša gona bjale. Gomme ge nka bontšha se, o ka bona mošoba wo moo mala a lego gona. Ge nka di emiša, se ke go emiša nakwana. Ka gona mala ka moka, a mannyane le a magolo, a tlatša sekgoba ka letsogong la go ja la mogodu le karolong ya bone ya lelana. Ge e le phoofolo ye tshaji le ge phoofolo ye tshadi e emere, popelo ye e emerego e tla dula ka tsela yela. Baithuti ba tla swanela ke go dira se ka tlhokomelo gobane ka moso re tlo kwa ka menwana re foufetše.